Lo kal khawm ru le, ti a au rinna hmanga nuah nih a han au chiah mai chu. Chu lai vela mite chu an phu nghal suau mai. Wheelchair a mi ta ngial pawh chu a tlan nawl nawl tawh. A nin luam an pe tura lo intlar nghal thap in a hun taka in luam an pe thin te tan chuan thil pek a pek tel ziah thin avang chuan a in luah tute pawh chuan nuam an ti thin hle. Hlim takin Nuani chuan, Ka bialpa Aminan min propose dawn a, tiin a sawi leh a, an lo lawmpui hlawm khawp mai. Amina lakah hian a nihna billionaire chu thup tlatin rethei deuh ang chuan a lang thin a ni awm e. Phone call dawngin Amina chu a inpeih fel tawh tiin an lo hrilh a, hmanhmawh deuhin bungraw phur bike-in a tlan phei. Kawng leh lam atanga lo tlan ve mek phone call hmang pah ah scooter lo khalh nen chuan in su palh in a khalh tu pa chu a bungraw phur atang chuan a lo thu chhuak hlawl mai enge mawii hriat leh min su hlum lo chauh anih kha a lo ti tun tun a tipalh lutuk ka hman hmuh deuh a kha zang na dawm na tur pawisa aw tiin a in luah man lak zing a tel khat chu a pe a a lem a lo la ni zui. Ngawi lawk, tiin a dang a va hai leh rawk rawk. Ka nu, min lo be reng lo la, ka hria lawm, ti a chu pa in phone a hman lai chuan a ban rek a, thlalem ang tak mai kut chuk awm chu a hmu ta a, ziai chuan a en vung vung. Engmah ngai lo, tiin chu pa chuan a kalsan nghal mai avangin a minga awmna lam chu a pan zui ve nghal. Civil Affairs Bureau kawtah ngat mai chuan Aming-a chu lo ding vun tawhin a bul vel chu a lo chei mawi ve nasa mai a, Ziaii a hmuh erawh chuan eng i lo tih dawn? a lo ti hu mai. Aw, engmah zia pa ngaihtuah loh hi kum tam tak ka lo nghah tawh a nih hi, hlim takin chhungkua kan din ve thei dawn ta kha, hei hi dawra ka lo lei phei a nih hi tiin zungbun bawmte chu a lo pe a, Aming ka tlai em? tiin hmeichhe pakhat zia zia i an tih chu a lo lang ve ta tlat mai. Chu nu zawk chu a hming a propose tum zawk chu lo niin a zung bun pek hmang chuan nupui atan chuan a sawm zui ta daih mai. Nau a lo la pai mek zui a ni awm e. Nuani hma ah chuan zung bun te chu an inbun tir ta. A hrilh chu a hai hle a, Eng nge thil awmzia hi? Engte a rei nge in lo inkawp tawh? tia a zawh chuan, Kum hnih chuang a ni tawh. Nang ang, pasal neih hma chu virgin tum tlat ai kha chuan min thlang fe zawk a nih hi. Zei chuan a lo la ti ham ham zui. Ni e, ka thlah kal leh zel tur mipa fa min neih sak dawn, min lo ti buai tawh chu. A Minga chuan a lo ti ve bawk. Keimah vanga tun dinhmun thleng i nih kha, min lo kawp reng a ni maw? tiin Nuani chuan. A minga chu Ben a tum a, ani chuan lo nam thlu in, Nangai chuan million za company nei tu hian ka hma lam hun min siam sak thei zawk ang a lo la ti zui. Min phasan lo la chuan billion chuan company nei tu i la ni mai tur a sin mawle nuan nen a tih pawh in, nang kek dawr siam a loan lak hmanga in la eng emaw ve deuh kha kal bo mai mai teh a lo ti leh. Cake dawr siam te chu ka dream alawm i kekawr teh thleng khan ka lei sak vek che anih kha Nuanin alo ti leh pawhin kha ka ru let ang che ti pahin a hming ah chuan pawisa chuan alo theh khum hmiah anih chuan khawi zung bun pawh kha ka lei vek anih kha tiin chhu sak chu ava tum a an lo nam sawn lawp nichinah scooter khalh tupa nen bawk khan an insu thlu leh tawp mai. Kan sut pawh a nih loh hi, kal daih ang, tiin Aa Minga te pahnih chuan tlan chhe zui nghal daih a, nang bawk chu tho teh tho teh tiin a lo sawi a, a kut chuk chiah a hmuh hman ni kaw hre lovin nuaihni chu a awm zui ta, damdawi inah chuan an hruai. Amah chu tu kha baiah niin Zee Group CEO ni lai a lo ni reng a, a nu in blind date nei tura a nawr reng thin avang chuan a ning thin hle. Secretary chuan zungbun bawm an chhar te chu a lo pe a, nuani pawh chu a lo harh tawh. Baia kut chu lo en chiang vatin, Tunah chuan ka hmu ta che, Zianua nuani ka nia, school kan kal ho thin kha, min hre ve tawh lo mala ka dem lo che. ka lo ah em ani hlimna kha engtin nge khatiang khan ka lo nei thei zawk nangmah em awh ka ti a tui emaw in min propose a tum tih chu ka hria a tu nge aw ehe nangmah hi ni maw tiin zungbun bawm te chu nuan nuan hi chuan a lo chhu a lu a saw vang khan a thluak lamah fel lo a awm ani maithei ptsd kan tih ang kha a nei tel bawk a. Chuvang chuan a bialpa emaw a ti che niang, a dam chho leh vat mai ang, lo dawh hram hram mai rawh, Doctor chuan a lo ti ringawt a. Rethei deuh angin lem ka chang anga min then leh mai ang, tiin ama sut a nih avang khan a inthiam lo ve deuh bawk nen, Baia chu a inbeng chawrh a. I tan ka tling lo a ni, bil pawh ka pek sak thei dawn lo che nih hi, kan chhungkua kan tla chhia a, tiin a tap der vel ta chiam a. Chutiang em em a, rethei chu i nih ka lo ring lo asin. Mahse, lungngai suh, pawisa chu ka nei alawm. Eng pawh ni se, zung bun kha ka bun tawh a ni a, Nuani chuan a lo ti daih. A dam hnu chuan inneih certificate te chu an va la chhuak ta nge nge. Baia pawhin a nu in blind date nei tura a tur reng kha a ning ve bawk nen, a hmingah nupui neih mai chu pawi a ti bik lova, a then leh vat theih a inring bawk a ni. Hralhrani chuan an inluah tur tha vak lo chu lo ngaihtuah sakin mi hausa tak a nihna chu thuprih an tum ta a, a hming a ang bawka sum chauh duh a lo nih takin an tan fimkhur kha a tha ber a ni. Nuanin baiah a neihna chhan erawh chu high school an kal lai atanga a star em em thin kha a nih vang a ni thung. Baia pawhin a nihna chu a zep ve tho va, Nuani chu a zui haw ve ta rih. An inluah tur chu a lo chen tawn ang chuan a sawi zaih a, mahse, pawisa dan a ipe rawh chu bai hian a khawih ve a phal lo. A chhan chu a inluah man a khawn khawmna bek a ni tlat. Amah chuan room lamah chuan chawi lut ṭawih ṭawhin rang deuhin baia chu a lo zuan phei le. Chukchuk chu a hlauh vang lek lo niin. Mingchenga Central Area Building hmun thuma ṭhena hmun hnih chu Nuanita chu a lo ni reng mai a, in luahman atang ringawt pawh chuan pawisa tam tak thlatin a la lut thin a ni. Nuaniang building chu lei chhawnah Z group te chuan an lo dil fo va, mahse a nu leh pa thi tawh te kut thlakna a nih avangin Nuani chuan a hralh phal si lo. Hmaichhana hmuhah indawr ve hrim hrim an duh tlat avang chuan hmaichhana ngei chuan hralh an phal loh thu chu hrilh mai an thlang ta a. Numingi chuan a fapa chu hmeichhe pakhat a ui a ni lo hmel hriat tir lehin, A ni hi Wen Real Estate neitu fanu a ni nghe nghe. Ka nu blind date tur zawn buai a ngai tawh lovang, nupui ka nei tawh, a tih chuan, Engmaw? Engtikah? Engvangin nge ka hriat ve loh? A nu chuan a lo ti pawr hle a, Ninga liam tawh, a lo ti awlsam e. Dawhsawi chu nupui nei peih loh avangin daw ti sawi a nih kha. Mahse, certificate an han hmuh tak meuh ah chuan an awih lo thei ta si lo. A nu erawh chuan, Hetiang hmelchhia chian loh hmeichhia hi ka pawm lo, Weini hi Monu tan chuan ka duh ber, a la ti chang chang. Hotel pakhata nuan iang building neitute lo kal hun tur nghâkin buyer te chu an lo ṭhu vang vang tawh a, nuane te ṭhian dun pawh chu a lo thleng ve in. Chutia inkhawl pah a inhmu an nih tak ah chuan bihrukna hun a awm tawh si lo. Buyer chuan a secretary chu CEO ang chuan a hmeh bel ta ringawt a, lehlamah nuane pawhin Shanshani chu in neitu ang chuan a sawi ve zaih bawk. Building hralh chu an remti thei si lo. Suman offer million za thum pawh chu za nga laiin an san bel tawh a, tichung pawh chuan an la phal chuang lo. Baiah chuan secretary kutah chuan dahin nuaini chu a kai lawk a, an chhuahsan ta daih mai. An car lah chu an khalh haw ngam lo ve ve bawk si a, bike pakhat a bodyguard te khalh thin chu hmang tangkaiin an inphur haw ta lawp lawp mai. A la khalh dim lo em em zui. Nuaini chu a sil thu ma. Rethei viau angin in sawi mah se an thil neih ban bun leh bag tih vel te chu a man to chi vek a ni bawk si a, mak chu an in ti ru tawn ve ve na in an in sawi fel leh mai zel. Ram nung hlo avang leh current thim case avang te chuan an in pawm ut ut ta fo va, an laidun phian zel leh nghal. Nikhat chu Nuani chuan Z Group Building ah chuan cake order a va deliver a, hnathawk te chuan Golden Egg Smashing Event kan buatsaih a, i enkuah lek in i van neih chuan square metre zahnih flat floor i dawng thei a nia tiin Artui chu vawkeh ve tur chuan an lo sawm a, a tirah chuan a duh lo hle mahse an sawm lui tlat tak avang chuan pakhat chu a han vawkeh ve ta thuai a, a van nei hlauh a man fuh ta. Baia te khan an lo hmu reng a, a lawm em avang chuan a nui ve suk. A ruk a an ruahmanna vek chu lo niin an inluah lai chu a nawm deuh zawk nan sawn a duh vang a ni. Tumah inah chuan an awm lo emaw tiin Baia chuan phone call hmangin contract chungchang te chu a sawi lut mawlh mawlh a, thut phah hnung lam atangin Nuaia chuan a lo au thut. A phu chiang hle. Cake a siam sak te chu a lo ei tir a. Vawiinah in tha deuh ka man asin a tih chuan a ni maw a lo ti mai a, mak a ti vak lo chu mak a ti riau tih a hriat ve leh chuan ehe a va tha ve in tha deuh kan nei dawn a nih chu a lo ti tha leh hlut a, ka hralh daih tawh a tih chuan a thil duh chu a thleng dik leh dawn lo tih chu a hrethiam nghal. Mahse Nuani chuan pawisa chu a sum dawhna bul channa atana hman turin a lo pe hmiah mai. Pawisa hi ka lakah ka tlan bo daih daih hlau lo vem ni? Bayan a tih chuan, Aih, chutiang mi i ni dawn lo tih ka hria lawm, tiin a lo chhang leh mai. Skin care product a dawn te chu Baya chuan a lo pe let ve a, Ka lawm e aw, pa a, tih pahin a biangah chuan a lo chuk seuh a. Baya chu a hit deuh chak.

Ziazia i godfather in kan inneih lawmpui nan company min pe a, a ming a chuan a lo ti nghal ringawt a, Hum, hauh e mai, lak lak lo, tiin Nuani chu a lo phun suk. Engmawi sawi nang fang hmir vak vai mai mai khan min pawt then thei chuang lo vang e, min tluk loh vangin min thik a nih kha, Ziaziai chuan a lo ti vel e. Awih, lutuk cheu hian a ka lawmpui zawk che u. Midang tina tawh loh khan tikhan hlim takin awm rawh u ti a nuanin kalsan a tum pawh chuan zilh tu nei lo re thei bawk si anih hi hrethiam rawh a Menga chuan a lo ti leh ṭal a nuani chuan a beng thlep khatin ka nu leh pa chanchin sawi chu kan re thei bawk lo he hotel pawh hi ka in anih hi a tih chuan i mum anga nih chu he hotel hi i ta maw tiin an lo nuih zat vel in awih lo chuan kan call ange. tiin Hran Hrani chu khawl a tum a, a lo la la thei lo zui. Zak thei lo daw thei lutuk mai, kut te min thlak ve khang lang a, tiin a minga chuan Ben a lo tum. Baia chuan lo hmuh in a lo dang, Hei hi tu nge? Nangmah ang bawk a du thei em ni? a minga'n a lo tih chuan Ka pasal a nih hi, nang ai chuan a let sang khat in a tha zawk, a lo ti vat. Pasal i va nei hma ve, min lo khawp reng tawh a ni maw? Aw, a hma chang khan ka star daih tawh a nih hi, a ram pawnah a awm hlan khan ka lo tawng che kha a pawi ngawt mai. A khanglang che chuan an intin leh ta uaih uaih a, mahse Mister Wanga chuan a lo khap ta, Ziaziai chuan, Ka pu, Ziazia i, ka godfather in hetah pawh zanriah milo ei pui thin kha, a lo ti zung zung a. Mahse ni chuan Mister Wen a bial nu mai mai a ni tih a lo hre ru kur si. Zidiner party a kal tum an nih thu an sawi chuan in tel ve thei lo ang. Bai-a chuan a lo ti hmak a, Mister Wang-a chuan a hruai chhuah tir nghal bawk. Chutah chuan an in man chhuak tep nghe nghe. Building neitu chu Nuani kha a ni si a, mahse hran hran i ta ang chuan sawi ta zaihin in luahman te pawh chu a khawnsak ve mai mai thin thu a sawi ta daih a. a insawi fihlim thei hram. Zei chuan a godfather chu va bia in Ruifeng hotel neitu chu tu nge nia va zawt chiang a, ani chuan Hran tih hming pu a in register a nih thu a rawn chhang in Nuan tih hming a awm loh thu a lo sawi a, a thiannu zar ah ama ta angin lem a lo chang mai mai a nih chu an ring ta a, an ngei zual hle. In thar ka lei a, Mister Zia ka hmu a, a ni pawhin min puia intiam nghe nghe a sin, tiin Baia chuan Nuani chu in dangah chuan a insawnpui ta a. Delivery boy ang te khan lem a la chang reng tho. Eirawng bualpui a tum pawhin, I hah thin si a, tiin Nuani chuan a lo duh tlat lo va, a lo duat thiam vel hle. chawhmeh tam tak te lo siam sak thinin tlawn lungawi chu a tum hle a, a hma changa a lo start tawh kha a ni miau va, pasala a nei hlauh leh nghal a chhuah a tum tawh lo bur, a duh ve ngei theih nana hma lak chu a tum char char a ni. Mahse, a sup siam sak tonic sup chu a tak lutuk avang chuan Bai-a chuan a hneh ta lo va, a rimchhia tih mai bakah a kua te a la ti tha lo zui leh nghal. Nuan-ila chuan, A va thawk tha awm ve. Tiin mu a lo tum nghal ringawt a, Baia chuan a lo nem thu pawp mai, a tlan chhiat san daih. A inbual zawh hnu pawh chuan a khum bulah chuan Nuaia chuan a lo la nghak tlat a, a lo innam ve khang lang bawk nen a ngai teh teh chuan. A lo fawp leh a, Baia chuan a hmui a lo tuai sawk sawk. Enga ti nge min nei min duh ve lo a nih kha, kum sarih chhung ka lo duh tawh che a sin, tiin high school an kal laia zirlai naupangin an tih duh dah lai baiin a lo chhan tum te kha a ngaihtuah chhuak a, a tap zui ta hluam hluam mai. Baia pawh chuan khawngaihna chen chu a nei ve tlat tawh. Nualnuanin a lo fuaw leh takah phei chuan a lo chhang let ve ta nge nge. A duh ve ta deuh te chuan a inhria a, a awmdan chu a inhria thiam chiah lo. Nuan ila chuan hlim takin office bang te chu lo hmakin eitur tui tak tak te nen chuan alo lawm thiam thei thin si a, bai rilru pawh chu a hneh telh telh niin a lang. Mak tak maiin Ziai fapai lai kha a minga fa lo ni hauh lo mai a, Weini pa fa sawn lek alo ni. A minga chu zahzel a lo puh vel mai mai a ni tih uaih ni khan a lo hre ru kur mai a Nuani te nena an in lei chin dan zawng zawng a lo hre vek bawk nen Kan chhungkaw mi leh sa i ni duh a nih chuan min pui a ngai ang, khanu khan ka pasal tur min chhuhsak a ni tiin Nuani cake siamna dawr chu ti chhiat sak vek tur chuan a lo thlem. Zei chuan Uain i duhna chu tihpuitlen tumin a Minga chu hman tangkai a tum ta a. Midang pahnih sawm belhin Nuan i kek dawrah chuan an va lo chilh ta rup mai. Ka pawisa million khat i bat kha min pe tawh rawh, a nih loh chuan i dawr hi ka nei a ni mai, tiin a hma kum khat liam ta a insurance anga a sawi, a hming a sign tirna lehkha chu a lo entir. Khami tum khan a buai lai tak a nih avangin chhiar chiang lovin nuahnei chuan a lo sign ve ringawt a, loan lakna form zawk lo niin million khat chu a hmingin a la ta a, a dawr siam nan pawh chuan an hmang leh tak tak chuang si lo va, a tawpah amah chuan a rul a la ngai zui. Nuahnei chuan lungawi lo hle, lawyer tha deuh mai thiannu ka nei, ka khing dawn che, tih a a lo tih chhai pawhin engatan mah Aming-a chuan a ngai lo va. Mahse, Baia chu lo kal hlovin a lo khawih zui hlak a. Court a inkhenpuiah a lo cho bakah an company kha tax an lo awl ruk thin avangin hek an ni a, chhui chian tur an lo ni reng mai. Ziai chu a mang ang ta hle a, chingfel tur chuan Aming-a chu a tur leh zaih tawh. A tan a tangkai em avangin Nuani chuan bai atan chuan a pian cham pualin birthday cake tui tak mai buat saihsa ka duh a, a dream car a sawi hmang ngei mai chuan a lem te siamin a chei mawi sak a, a surprise ta chat mai. Bai a pawh chu lawm avangin a thinlung chu a lo tui ralh a, cake zai lam reng reng pawh chu an ngaihtuah chang tawh lo. Pasal hmel tha leh fel deuh ka nei hi ka van nei ngawt mai, tiin Nuani pawh chu a hlim vur vur hle. Baia chuan a nihna chu hrilh a tum lai takin Shani chu a lo lang nawlh a, a hna vanga a buaizia leh a mut that loh chungchang te chu a rawn sawi lut nghal. An thian dun chuan Baia pawh ngaihtuah chang ta lo chuan mipa ho lo mak zia leh lerh zia hlir mai chu an sawi chhunzawm ta a.

Sana man to tak pakhat chu lei a tum thu Uenin a sawi chuan, Keiman ka lo lei ang, a letin ka ngam, a lo ti ta tlat mai. An manager lah chuan Nuani zawk chu inthiar fihlim zawk mai tur chuan a lo hrilh. Mahse, an rin ang ngawt chu a lo ni bik lo, black card a rawn phawrh chhuak ve thei ta tlat mai. Zei leh Ueni te erawh chuan card chu a lem mai mai a nih chuan an ring a, min hrethiam ula. A dang leh zawk mai ta che u. Langteng shareholder ten an nih thin. Card a nei tlat mai a, kan VVIP a ni tlat mai, tiin manager chuan a hre la. Awi awm lo e, Lungteng Building te chu billion sawm chuang man hu lai asin, an tih pawhin a duh zawng san a, chu leiin engmah in hre lo a nih kha, nangni pawh ang khat vekin in customer te lo dawng sawng tawh thin ang che u, bai phawt u tiin a chhuahsan nal nal. A thil leh lai chu Baia hnenah chuan pein, Lungtung GX-a na lo niin a man a to si, cake min siam sak tawh kha a tawk lutuk dah let leh ang tiin Baia chu a lo inthla hrawng deuh. A ngai lo, kum khatah vawi kha chiah lawm piancham te chu kan neih a hluasin tih pahin Nuan-ni chu a uak a uak ta mai. Ka ei hnem deuh a niang, a ti mai a. Ueni te chuan Baia card a hmang a nih chuan ring ta a. Nuzi chuan Mo nu tan a duh a rin chuan lo avangin Ueni chu a thla a la muang hle. Nuzi pawh chuan mi rethei tak sum duh avanga a fapa bum thlu a, a card hmansak ham ham ang chuan a lo ngai chho ta a. A lawm lo hle. Eng ang pawhin in duh mahse, nangmah chiah hi Mo nu tan chuan ka duh i ni. a lo tih tak kah phei chuan a lawm ruh hle a a luak chhuak chu a reh hlei theih loh avangin a ṭhian nu puina in nuahnte chuan zun te chu a han test ve ta ngei a a lo chhuah hmain bai a lo haw hman si chutah nu zil leh uaini te an lo thleng phei ve bawk khaw nge nuah nuah ni chu engvangin nge hetah hian a awm ve ngawt a a lo ti lut nghal bawrh bawrh a. Ka pi, hei te chu an inluah lawm, Shanin a lo ti la in. Ka fapa inah chuan ka duh dan dan in ka awm thei. A lei vek a nih ka ring hial asin, a lo ti ve tlat a. Chutiang sawi ngai lo ka nu, kan pahnih in a lawm, Baiin a lo ti pawh in, a awih thei si lo. Shanila chuan Baia chu a ri thei hle mah se, a thiannu chuan a neih duh tho avanga lawm tur zawk an nih thu te chu a lo sawi ve bawk. Nuaini chu bathroom atang chuan a lo chhuak a, ka fapa nupui atan i mizia hi ka duh lo nuzi in a lo ti nghal. Ka nu kan innei tawh ka tih kha baiah chuan a lo ti vat a, Uaini hi a let sang khatin a tha zawk tiin a nu chuan Nuaini chu a lo pawt sawn dawr a, a zun test na kit kha a thlauh palh ta tlat mai. An han en chian nak chuan rin pahnih chu a lo sen kalh mai a, Ehe, Pi ka ni dawn ta, tiin Nuzi chu a hlim hle. Wei ni erawh chuan, A va mak ve, engtin nge rai hman a, bai a fa ni lo tawp ang, a lo ti ve thung. Baia chuan a nute chu haw phawt tur chuan a tir liam ta a. Damdawi in lamah an va inentir chuan a lo rai miah lo. Test kit zawk kha a lo chiang lo lo niin nuan ila chuan a rai emaw tiin a lo hlim em em a a rai loh thu bai hian hrilh a tum lai takin mipa pakhat jauhah an senior ni thin a thian ai mah a a u en zawk chu a ram pawn atang chuan a lo haw hlim hlur mai a a lo tlawh ve ta thut mai baia chuan a thik deuh tlat avang chuan rai ang chuan a lan tirchhun zawm ta ringawt a. Nuanila chu a hlim ropui si a, Baia chu a inthiam thei lo. Sawipuia tum chuan Nuanila chuan a nihna kha a zep ve tho avangin chu lam chu a zawt ang te a lo hlau ve tho bawk si a, khun khan taka han ti ti vel chu hrehin a pehhel ta zel mai. Nuan ni hi a rai si a, engte a tih chi nge ni ta ang? Uianin a tih chuan tih hlum sak daih ila, Ziai chuan a lo ti ringawt a, a lo beng chawrh. Baia na ngaihsak phah sawt dawn asin, tunah hian Jao-a a lo huan tih a, he pai hi kan hman tangkai thiam chuan Baia nen hian kan inthen tir thei ang, tiin Uiani chuan chuti zawnga hmalak chu a duh ta zawk a. Busy ai in Java chuan Nuani chu a ngaihtuah hle a, mixing machine te lo lei sakin a dawr pawh chu tihpui suisak dan tur chu a ngaihtuah pui char char a. Mahse Nuani chuan, A ngai lo asin, kan duh chuan kan lei ve mai ang, tiin a lawm vak lo a. I pasal hian a duat che em? A hma mi ang tho khan a lo ti leh che ange. Kei chu ni ila, inah ka awm tir che anga, keima'n ka hnah te pawh chawlh lahin ka enkawl tha viau ang che. a lo tih phei chuan a eizawn chhoh zel na tur a buaipuiin a buai ve thei lutuk a chuvang mai mai chu lawm tein a lo chhang daih a delivery boy mai mai a ni lawm ni i tan a la hrawm viau mai tur a ni a chaua chuan a lo ti leh zel a a la hlawhtling ve mai ang bakah a ni chu a hma mi ang kha ni lo min ngaihsak a ka tan a ding tlat thin in pu hi ama leh sin. Min ngaihtuah a ka lawm lutuk. Mahse, mihriat man pawh kha ka lo thawn let ang che. Nuani chuan a ti zui ta hmiah a. Java chuan a lo duh reng thin chu lo niin, a nu bulah pawh chuan Baia chuan Nuani chu a rai ang chuan a sawi zui ta tlat a. Lo ti buai tawh suang che u. A ni bak chu nupui dang ka nei dawn lo hrim hrim a nia, a ti bur mai. A nu pawh chuan ti vak ngaihna a hre loh hle. Chutah Wayne-i chuan, Eng pawh ni se, naute chu han nei phawt se la, tih dan tur dang kan ngaihtuah dawn nia, tiin Nuzi chu a lo hmin fel leh der tawh. Beidon san chu a tum loh hmel hle. Chutia tlangvala pumpa mi nupui ringawt buaipui a lo hman lel ve chhian mai chu Bai-a chuan a ngaih thei ta bik lo va. Jao-a chu a khak deuh hlak. Nin awm lutuk. Fans-la chu a ngah phian leh nghal a, lemchan pawh a thiam vak bawk a hre lo ve a. tiin baiah chuan a ṭa te chu a nuai sawk sawk a an insualna ah khan an lo in hnek duk deuh chur bawk nen nuaini dawrah chuan interview an rawn nih chilh ta si a mi mawl deuh ka tawng fuh a chuvang mai mai a nih hi tiin a hliam chung chang chu a sawi fiah a nuaini dawr chu a fak sak pah zeuh bawk a mamawh te chu pe hmasa tu zawk nih chu an inchawh a. Vai a pek zawk chu lo laksakin inhnial tawh lo turin Nuaia chuan an pahnih chuan a hau nghe nghe a. Java fan suhkawl te chuan an thlalak leh hliam a tuarna chhanah chuan Nuaia chuan mawhpu fai ta vek mai a. Internet lamah chuan hotu a ngah ta hle. Tunhma atangin Java avang chuan thik a lo hlawh fo tawh thin. Vaia chuan Java chu Nuaia dawrah pawh kal tawh lo tur chuan a hrilh a. Ani chuan I nihna hi i nupui hrilh phawt mai rawh, tiin a lo chhang let ve thung. Baiah chuan a nupui chu dawt a hrilh hnem em avang chuan a inthiam thei bik lo va, dawt chuan dawt dang a hrilh zel bawk si e. Jaua chungchang leh thlalakte kha an hmit hmit tawh emaw an tih laiin a ai nasa zawkin a rawn darh leh ta chiah mai. A minga leh zaite khan cheng tam tak sengin an lo vawrh darh tir leh hial lo ni a. an zinga pakhat phei chuan scooter in nuaih ni chu a sut tir nghi nghi a a saw fuh chiah loh nain a tlu hlawrh tho damdawi inah bike a chuan a hrai zui nghal hliam dang erawh chu lo nei lovin a pilh deuh pheng phung thung a a pumna tlat a a hriatna chhan chu rai emaw a intih vang kha a ni doctor chuan thu dik hrilh a hun in ka hria a ti lai chu nuaih ni chuan a lo hre fuh hlauh mai a zep thei a ni ta lo nuaih ni chu a lungawih lo hle a. Dawt a lo hrilh avang leh a rai emaw in ti a a lo hlim ve em avang khan Baiah chuan hrilh fiah tum viau mah se a tih tauh san ve ta bar bar mai. Shani nen chuan a thlalak lo theh darh tu chu va hmuh in. Kha, a hau em mai, hei lo pawh hmun rem tak tak in luah tur a tam lutuk, min eng building pawh a la awm iang a chuan a lo ti ham ham a. Baiah pawh chuan a zui ve zel bawk a. Shanghau Building neitu ka nihna angin nangni sum leh pai duh vanga thudik tawk lo pawh vawrh darh hreh lo hi chu ka building ah hian awm ka phal tawh lo va ni, chhuak nghal ang che u a va ti ta hmiah mai. Puiyanga chuan a lo awih loh nasa mai a, mahse contract an han en chiah nak chuan amah chu a neitu chu a lo ni ta ngei mai si a, thla thum lai in luah man a lo pek tawh lo bawk avang chuan khinah te an vau zui bawk nen. Min iang pawh saw ka ta ni saw. Nuaine chuan alo ti leh zel si, Awi awm loh, ka chhe ta vek anih chu, a ti chuai ta raih a. Baiah erawh chuan Shani bil ding vek niin Nuaine chuan a hmang tangkai vel mai mai ah chuan alo ngai tlat thung. Ngaihdam te chu dil leh in Java chu a thik thu leh a lungawi loh chuan hriawm a tih zia te chu a hrilh a. Nuaine pawh chu alo thinrim reng tawh bik lo. Baian a duh let ve avang chuan a ruk chuan a lawm hle. Ani pawhin thil thup a nei ve tho si a, chu chu hrilh ve tum ta. Mahse, Jao-a chu a lo lang leh in, Eng nge an buai nei tawh belh leh em ni? tiin a lo zawt zung zung a. A tha, ka nupui a nih hi, lo ngaihven ve tawh lo la, i him a ni mai. Jao-a erawh chuan chung thil ti tute chu Wayne-i leh Jay-te an ni tih a hriat chhuah thu a hrilh ve thung a. Luangni erawh chu engmah an hrilh lo. Baia chuan Wayne chhungkuate nena an thawhhona zawng zawng te chu tihtawp vek a tum tih a hriat chuan Wayne-i chu Nuzi bulah chuan va kal vatin a va insawi khawngaihthlak ta chiam a. Baia chuan a haw tel tel thung. Mahse a nu chuan, Eng thil tha lo mah Wayne chhungkuate chungah hian i ti tur a ni lo. Chutiang ti duh tur hmeichhia chu a ni lo bawk. Bakah a nih loh hi chu mo dang ka duh lo, tiin a fapa chuan lo hau hrep a. Baiah erawh chuan nuah ni loh chu midang neih a tum loh thu a lo sawi ve leh thung. Chumi zan chuan pangpar tam tak leiin nuah ni hnenah chuan a nihna dik tak chu hrilh a, ngaihdam dil chu a tum ta a. Mahse, a thang boh hlan chuan zau a khan nuah ni chu nupui atan a lo sawm hman tlat mai. Nuah ni erawh chuan fiamthui duh em mai ka lawm e. mahse heti a tih hi a ngai lo tiin a lo hnar a, keima vangin in a tawh ngai lovang ram pawnah kan awm bo daih dawn nia tia a thlen pawhin pasal ka nei tawh alawm tiin a chhang leh a, inneihna pangngai pawh a nih loh kha jao a na tih laiin bai a chuan a lo hnek pawp mai, i va che chhing ve a tiin khawih chhunzawm chu a tum leh a mahse nuan hi chuan a lo dang ve thung. Chutah Joe-a chuan, Baia, high school kan kal laia nuani puitu kha nangmah i ni lo tawp ang. Nangte chu. France-a lehkhai zir daih kha a lo ti ta mai a, eng nge thil awmzia nangmah i ni lo maw? tiin nuani lu chu a rawn hai thut a, Ni khaw hre lo chuan a awm zui. Doctor chuan Java zawk chu nuanin a hmuh duh thu chu sawiin a ko va, Baia chu a hmuh ve duh loh avang chuan a rilruah na hle. Bar-ah chuan ka len zu te chu a in ngek ngek a, Winnie te khan lo thlir thlai rengin hotel pakhata a kuah lut lai thla chu lo laksak turin zia hi chu a hrilh ve zai a, mahse an luh hmain Baia chuan. Tungei nih khawngem in hruai tum ka duh lo, tiin secretary chu a call thei hlo a. Secretary chuan rawn hruaiin Wayne-i te khan an lo en thla ta reng a. Luzi bulah chuan va kalin thlalak te chu a va hmu a. Bai-a chuan a ruih laiin a chet khaw loh pui ang chuan a va sawi ta zaih mai. Nuan-i hian fa nei phawt zel a, in inkar chu kan ching fel dawn nia, mawhphurhna chu a la ngei tur a lawm, tiin a lo hrilh a. Nuani erawh chu bai a lakah chuan lungawi lovin hmu duh lo mah se a ngai em em tho va. Jaua erawh chuan a lo awmchilh deuh reng thin. Chutah Weni thlalak tir hmang ngei khan Amina leh Zei te chuan Nuani chu an lo be tum ve let a chat a. Nuani chuan an thusawi chu awi ringawt chu a tum bik lo va, khawi la tum la in a tlang thei chuang si lo. Nakinah hmaichhanah ka zawt chiang mai ang, a ti ta ringawt a. Fimkhur tur che lawm mawl viau lo tur aa ming a na lo tih takah chuan nang pawi ngei ni bik zei nau pai lai pawh kha i fa tak tak a nih loh kha hnuani chuan a lo ti let ve ta sak mai zei chu a lo pha ve nasa hle a ka godfather a lawm a ti ve chang chang. Kum sawm pariat a niin pu wehna hmeh a ni tawh a. Pa fa ang chuan an in en lo chiang hle a nia mi hian an hre teh mai a nia Jao a na lo tih takah chuan. A Minga chuan a beng hrep a, pakhat ila chu a lo zam bik lo nasa mai a, an insual ta zia chu A Minga chuan lam thluh in a pum chun a ti hle a, damdawi inah an hruai. Bai-a chu khawl in a lo thleng phei ve nghal a, thlalak chung chang te chu an in zawt fiah zui. Bai-a chuan a ngaihna hre lo in a pha nasa hle. Nuahni erawh chuan in then mai a duh thu chu a lo sawi ve thung. Chutah zei chuan chemtei in nuahni chu lo vi a tum ta thut mai a, Baia chuan nuahni chu nam sawnin bangah chuan a in tauh phah. Zei erawh chu a dang thei hlauh. Shani leh Zaua te pawh lo thleng pheiin nuahni chanchin chu an rawn zawt a, harsatna lutuk a neih loh thu in a lo chhang a. Mahse, u Hat Lama chuan a la awm thung. Secretary hlauthuang lutuk pawh chu a lo lang ve hlur mai. Chutah Z Group President chu bai ah a lo ni reng tih chu an hriat chhuah phah ta a ni. Dawt bawk maw i lo sawi le? tiin Nuani chuan an thusawi te chu a lo hre hman. Insawifiah chu a tum viau nain bai a chuan tih theih a nei ta lo. Jawala chu a lo inrawlh ve sek bawk nen. Uan i nen khan engmah inzawmna kan neih lo, inthen hi ka duh lo a nia, Biden a tih pawhin. Ka dem lo che, keimahin ka stock hmasa a che a, i fa ka pai lo bawk a ti hian engkim chu tawp tawh rawh se, Nuanin a lo ti tlat bawk si. Nuzilo kalhin. Engvângin nge naute kha i lo pai der vêl a? tiin Nua'n-i chu a lo beng pup leh nghal a, a buai ta luih luih mai. Baia'n Nua'n-i ṭhen a tum loh thu a lo sawi ve bawk. Hetiang cake siam mai mai maw nu tân kan duh lo? a nuin a tih leh chuan, Ni e, in chhungkuaah hian ka lo mâwi lo tawp ang, tiin Nua'n-i chuan a kalsan ve ta a. Jao-a chuan a awm zui. Baia erawh chu a nu leh Shani-te khan an lo dang thung a. Nuani chuan an inah awm reng pawh chu duh tawh lovin Shani nen chuan an inthiar chhuak zui nghal. Baiah pawh chuan a va nang hman ta lo. Mut fuh loh naka lai chuan Wayne-ila chu an inah chuan a hmel hmuh tur chu a lo awm ve sek bawk si a, bag that te chu a lo tum thin. Baiah chuan a ngei tul tul thung. Nuzi erawh chuan, Lungngai suh, in leh in nei khawp ang, in awmna tur in pawh kan lei nghal dawn nia. tiin Uaini chu a lo hnem ve thung. Building lei leh luah thei ho te chuan va en kual ve la, an duh ber building erawh chu Nuaini chuan a lo lei zo chiah. Ka fapa pawisa bak in i lei leh tawp lo vang, zahpui awm lutuk mai, tiin Nuzi chuan a lo tawngkhum leh er mai a. Ka pi. I upa tawh a, i hriat ṭiak na, a ṭha vak tawh lo a nih dawn kha. Kan inneih lai te kha chuan rethei deuh angin a awm char char kha. Khawi lama pawisa mah min pe lo ve. Keimah lei ngei a nih hi. Min hmu sip bawk a, tunge ka nih chu in la hre khawp ang. Helai building hi chu ka ta vek an nih hi. Nuani chuan a lo ti ve ta sak sak mai. Secretary ka ṭangin a nu te leh Nuani te inhnial thu chu Baia chuan a lo hria a, rang takin a lo thleng phei ve nghal. Engtin nge hetiang building man to lutuk te hi i lei thei tiin alo zawt ve a, ka pawisa ka lei ania chutah chuan enge buaina tur in neih tiin nuan i chuan alo zawt let ve thung, lo kal rawh a aia tha kan lei daih dawn nia tiin Nuzi chuan uei ni chu a hruai hrang ta a, Baia leh nuan hi tih erawh inbe chhun zawm zelin ngaihdam te chu an indil leh lawp lawp a, mahse nuan hi chuan alo ngaidam duri tlat lo. Mak tak maiin Nuzi chuan Nuan i hausak zia a hriat tak ah chuan a fapa nupui atan chuan a it ta hle a. An chhungkua leh sum dawhna atan pawh a that zawk rengin Weini te ai chuan a thlang leh ta daih mai. Baia pawh chu Nuani hmu tur chuan a nawr ta sek a. Baia chuan Nuani chu inah chuan va kal chilhin, Ka duh tak tak chiasin, duahrilh che kha ka tum a ni miah lova nia, tiin a va sawi a. Ka nu in min hnawt chhuak a, awm na tur pawh ka nei lo. Hetah hian min riah tir ve mai rawh, tiin a kuah lui ta tlat a. Nuani pawh chuan a hriat reng na te chu lo nei let leh in ka tih lai a, amah puitu kha Baia ngei chuan ni tia hre chhuak a. Khami hnu lawk khan Baia chu ram pawnah lehkha zir in a awm zui ta lo ni. Hotel ah riak ve mai la, tiin Nuani chuan a lo hnar zet a. Mahse, engtin tin emaw Wayne-i chuan Dawtin a pu a ni tih chu a awihtir thei ta hram a. Wayne-i pawh a pa chuan a beng hrep mai. A inrawlh lohna turah chuan inrawlh tawh lo tur chuan a hrilh bawk. Baia inbual hlan chuan Shani leh Zaua te kha an lo lut ve hlawi mai a. Inthlakna nei hek lo Nuanin kawr a hak tir ang ang chuan Baia chu a lo lam chhuak vel a. Midang an lo awm ve ta kur mai si a chilai ang reng hliah a. bathroom lamah chuan a lut leh nghal Shanni chuan Lehlawi si che chuan engah nge awlsam taka i ngaihdam mawi lutuk suh tiin Nuaini chu a hau a ka ngaidam pawh ni chiah lo riahna tur a neilo alawm tiin alo chhang ve thung awih awm loh CEO ve lai chu a duh duh na hmunah a riak thei ang chu mawle Shanni-in a tih laiin lo buai ve vak lo ula. Tunah chuan in ngei takin kan awm tawh dawn. Baia chuan a lo ti chhuak. Java nen chuan an inmelh rum chho leh ṭan tawh khawp mai. Lucy pawhin a fapa te chu an in ngaihtuah em tih chu a lo zawt chian a. An inkar a ṭhat tawh thu a a chhan avang chuan a lawm hle. A rukin Wayne-i chuan a fapa file te chu a lo en ru a ni tih chu a hre si lo va. A ding reng chu Wayne-i chuan a hnung lam aṭangin a lo chhutlu pawp. Engmah thling loh ang maiin a pa nen chuan le lamna hmunah chuan u eng hi chuan lo kal dun leh ziai ziai a, ram pakhat lei tumin an inchuh chho tan ta. Chu ram chu hun rei tak atang tawh khan Mister Wen-a chuan lei a lo tum tawh thin a, mahse ram neitute chuan an lo phal tlat lo mai. Chuvang chuan a thinrim chuan a that a nih an ring a, a chhan pawh chu ram neitute nupa chu accident-a an boral thut vang a ni. Baiah chuan chung thil vel chung chang chu a rukin a lo chhui daih tawh a, a chhan pawh chu mite nupa chu Nuani nu leh pa te an nih vang a ni. Ram chu an chhang chho tan ta a, Nuani te ram a ni tih riau hre lovin Uini te pa fa chuan neih thing lungkhawng chuan an chhang huai pap pap hle. Baiah pawhin a lei ngei tum chuan a lo chhang ve bawk a. Nuan i ram mah ni se, amah chuan lei ngei a duh vang a ni. Chutah screen ah chuan Mister Wena'n Nuani nu leh pa te a thah tir dan a sawina video te chu an play khum zui ta hmiah mai. Chutiangin ka pa tual that tu ah pu ngawt suh Wayne chuan a lo ti ve hlawih hlawih a, Nuanin a lo beng pawp. Khawih let ve tum leh in bai ah chuan a lo dang tlat bawk si. Shani ho chuan evidence tha tak tak nen chuan an rawn chhuah chhal chho tan ta a, mahse Mister Wayne-a chu a la pha ve chang chang. Driver kha kan zawng hmu daih tawh a nia, i chak lo viau ang, Bayan a lo ti zeuh a. Awih awm loh lutuk, ka that ve nghal daih alawm, Mister Wayne-a thinrim chuan a lo ti pal ta hlauh mai. Ama kang ngei chuan a inpuang ta. Uaini pawh Luzi i kut a thlak avang leh bai a fai pawimawh lo ruk avangin a pa rual chuan man zui a ni ve ta bawk. Chulai hmunah ngei chuan bai-a chuan Nuaini chu ngaihdam dilin nupui atan chuan a sawm zui leh ta a. Dawtan lo inhrilh tawn ve vena te chu dah thain nun tharah bul chanpui tur chuan a sawm leh. A nu pawh chuan Aw ti mai rawh, aw ti mai rawh tiin Nuaini chu a lo tur ve sek bawk a. Nuahni pawh chuan a kut chu lo pet a nge nge in zungbun te chu an in bun tir ta a ni. Tichuan an nupa chuan Nuahni in ruahman te chu an khawn dun thin ta vel a. Aw le, ka tih zawng kha tun tum drama chu a lo ni leh ta a, a bul atanga a tawp thleng a milo en sak tu zawng zawng te chungah lawmthu kan sawi a, drama thar ah kan in hmu leh theuh dawn nia.